Kan dam cio ko hna lo mei. Tucu cawnnak pahleing ah kan vun peh hna lai. Lai phungthluk tampi lakah tlawmpal te langhter kan duhmi te kan vun langhter hna lai. A pakhatnak ah

A mui in zoh hlah, a aan in ngai. Aa a mui zoh ahcun aa zei huaha a si lai lo tiah ruahmi zong khi a rak fim tukmi, a rak thiam tukmi an rak um timi kha fimchimhnak ah aa hmanmi a si. Arpi ṭapna, sarhngarni na, aa ti. Arpi a ṭah lioah sahngar nih arpi a siah i arpi a ṭah lioah sahngar cu aa lawm tuk sang a seh khawh tiah aa khi bantuk hi zuamnak ti bantuk raltuknak ti bantuk ah teitu an i lawmh lio ahkhin a sungtu le a sungtu aa hawi le pawl vialte kha an ngaih a rak chiat tuk venak kong kha aa Tahchunhnak ah chimmi a si. Cun arpi kadak sangar tei lo uh, a aw an lawng a, au a khuang sawsawh men tung i teinak zeihmanh a co kho tung lomi zeihmanh a tei tung lomi khi uh, Arpi ka dak sanghar tei lo. Arpi cu taktak ka dak tiah a dak lengmang ko nain sanghar a tei bal lo timi he tahchunhnak ah hmanmi a si. Ah Bawipaung ṭhut le cerhkam thlawh. Ah cerhkam lo thlawh ahcun ah ti kha a um zungzal i tisik an hnah a hninghno zungzal. Thingthei a tlai zungzal. Kha ve bantuk khan Bawi pawng ṭhut ahcun bawi i an cianghar kan tep kan ei zungzal ve tinak ah uh, tahchunhnak ah hmanmi a si. Cun bawi vel le khuavel bawi nih a ukmi hna cungah khan vel a ngeihnak le khuami nih a mi cungah vel an ngeihnak kha aa tahchunhnak ah hmanmi a si. Bawi vel le khuavel Bia kaa khat nih vanni zaan bia hmual a ngeih ning le a biapit ning kong kha langhternak ah hmanmi a si. Bia na chim lai ah ralring tein na chim lai timi kha a ka hin fimchimhnak ah hmanmi a si. Cun Bianem chim le lamphei kal ti si. Lamphei kal cu saupi kal zongah a dam zaang a dam lang bantukin bianem chim nih cun mi thinlung kha a damter ve timi kha hika hin vun langhtermi a si. Chotiya lo nih tha ka la, ka co lo nih zang ka zun. Cho timi cu uh, cho fakpi si lo hmanh ah cho dim te zong si ah khin sau deuh kal lengmang cun tha, tha a la ve thiamthiam ti bantuk khi uh, ka co lo nih zang ka zun timi he tahchunhnak a si. Ah, ngaknu tlangval i co lomi nih saupi khi i ngaih i ruah ti bantuk ahcun ngandam lonak zong a chuahter, thazaang zong a batter ti bantuk he khan tahchunhnak ah hmanmi a si. Ah, chingchih ah biangbe timi cu ah thil pakhatkhat Tahchunhnak ah hma pakhat a vun nih a vun tlunh i a dang hma pakhat nih a vun tlunh ṭhan, zawtnak pakhat nih a vun tlunh i a dang zawtnak pakhat nih a vun tlunh ṭhan ti bantuk ah khin uh, hmanmi a si. Aa be chinchin timi nak ah khin uh, hmanmi a si. Cun misoi ṭhalo mah kung tlung mi va soi hlah tina kha chim duhmi a si. mi soi mi kan soi kan soi kan soi i biathalo kan chim i kanmah kong ah a vun tlim ṭhan bantuk hi kha bantuk a fimchimnak ah hmanmi a si mi soi ṭhalo mah kung tlung ti a si cun nu chimh co lo zubi lamthlang ah tla ti si Zubui cu a nu nih lam tan hlah tiah a ti. A duh lo i lam a vun tan i lamthlang ah a tlai. A thi timi kha tahchunhnak ah na nu le na pa chimh na ngeih lo ahcun harnak na tong lai. Chimh na ngeih lo ahcun harnak na tong lai timi he khan tahchunhnak ah hmanmi a si. nupi ṭha nih rualpum, nupi chia nih rualphing ti si. Uh, nupi ṭha nih cun rualchan cingla unau rual vialte kha rem ṭhipṭhep tein a dawtter hna, a tlaihchanter dih hna i uh, nuam tein khua an sa ka bantuk sihmanhsehlaw nupi ṭhalo, nupi chia nih cun rualchan cingla u le nau rual vialte a huatter dih hna i uh, u le nau le uh, cingla rualchan zong an hngal ti lo timi ca ah khan chimmi eh, tahchunhnak ah hmanmi a si. Na pu zawm hlah, na taw kua lai. Uh, na pu nih an chimmi tar nih an in chimmi hna tar kha uh, va zomh taih hna hlah, va serset hna hlah, uh, va thlanglamh hna hlah, harnak na tong lai ti khi a si ko na pu zawm hlah na to ko lai timi cu cun uh, seihnam chinh ṭha nun phinh ṭha timi cu uh, seihnam cu a fual deuh ahcun chinh awk a ṭha ni te hna zong khi sau deuh i fenh sual a si fual deuh i fenh si ahcun chinh deuh khawh a si bantuk khan nunzia zong kha i ṭhinh khawh a si. Nunzia ṭhalo kan ngeih sualmi a si ahcun nunzia kan nunzia kan i ṭhinh khawh i kan i remh khawh timi kha chim duhmi a si. Cun pasal ka biar kaa phoih vekvek. pasal ka biar kaa phoih vekvek ti si rianṭuan kaa timh cang vekvek a si ahcun lim lakin dihlak in ka ṭuan dih awk a si timi zawn ah khan aa hmanmi a si. Cun pasal ka biakam le ka tlah ka tlah tem aa tlah kan tem tikah hi ka han cun atu ah hin cun tlah hi kan hmang sa ti lo i tlah tem tikah fek tein tem khi aa a hau. Uh, cu ve bantuk cun pasal bia ka kam cang mi cu ka biakam cu fek tein ka dirpi lai, fer fek tein uh, ka biakam kha ka fehter lai tinak ah khan hmanmi a si. Sachunh hlan chawl phah in rianṭuanmi dih hlanah ka dih cang ka lim cang ti bantuk hmanmi hi a ṭhat lonak kong kha sa chun hlan i sa thah hlan i sa a thih hlan i chawl i phah i phah i sa thah khawh ṭung lo bantuk khin tahchunhnak ah hmanmi a si. Thinghmui sanchel, ram sanchel, thinghmui cu Ram vialte mei a kangh dih, ram vialte a thih dih caan lio ah khin a sang deuh na tein ram vial an vun nun ṭhan i, an vun khaoh ṭhan i, ram an san ṭhan ahkhin cun thinghmui khi a lang ti lo. Mah bantuk zawn ah khin ah minung cu kan niamchel, kan sanchel a si. Niamchel, san, sanchel a si i, ahohmanh khi ah thlangramh awk le nihsawh awk a si lo timi ah khin uh, hmanmi a si. Cun vatte lianh le michian lianh, vatte lianh le michian lianh uh, hi hi zawn hi uh, tiva a fa tete khi tiva fa tete khi zeitluk hi ti a va lianh len hmanh ah khan chikkhat te chikkhat lo te ah khin a zor ṭhan dih ti si. Mah ve bantuk hin michia cu an lianh hmanh ah khin uh, Chikkhat te lawng an lung a fim lo, an hruh a si ahcun, an fim lo a si ahcun chikkhat te lawng khi an lian i chikkhat lo te ah khin an lo tlau ṭhan, an zor ṭhan timi kha chim duhmi a si. Caan a um lo caah atu cu hi vial hin siseh, hmailei ah caan kan ngeih si le duhsah duhsah in kan peh ṭhan te lai nan cungah tampi lunglawmhnak ka ngei. Hi vial hi si rih seh.